Nochi bo nochi bo mini den Positive Media Curaçao awe den nos programa Let's Talk. Nos ta e atrobe den nos pro den un topiko basta fafelu ku hopi hende no ke papia di dje. Mi sa ke ta hasi hopi doló pasobra pa bo pèrdè un ser kerí òf pa bo tende ku un ser kerí di bo a kita su bida e ta hasi doló, pero nos tin ku papia di dje pasobra ta un kos kon bin e ta sosodé. Kiko ta buta ke hende ta yega na suisidio? Dia dies di setèmber ei nos a para ketu Dia Internashonal di Suisidio kaminda e hendenan ku no tei mas pero tòg pa hasi e hendenan konsiente ku tin un dia ku nos tin ku para ketu riba dje. Manera kustumber nos tin Dirty Ferdinandus. online am via de den telefonico y nos ta bay papia riba e tema aki. E ta un tema fafelu pero nos tin cu papia di dje pa nos mira e realidadnan cu ta pasa no na Corsou of na mundo pero e ta pasa tur caminda. Bo por dice bo ta bay di biahe bo daña bo mi ta kere deuto ni mi a sigui pasa den dje bo daña bo cuenda ta bula fe edificio con pa bo handle cu e situacion ey? pa bo tambe por bai over di dje, pasa over di dje. Ta p'esei awe nos a kohe e tema, normalmente dia dies a kai riba un djamas, pero m'a bisa mi ke papia der over di dje tòg, i tòg tambe ku dia dies ei tabata tin e debate kon m'a mira e hendenan di CNN tabata tin nan nan nan nan streki hel buta na nan flanè, ku mai e kos ei Masha masha bo mes ku ta tin hende ku a kòrda ku tabata Dia di Internashonal di Suisidio. Nos tin dùtuli dùtuli bonochi bo mini atrobe den Positive Media awe, no komo presidente di Kura Plus, pero pa un otro pèchi ku bo tin awe. Bonochi. Bonochi bonochi bonochi tur bo siguidornan di Positive Media. Ahn, ta un placer ta bay awe nochi. Manera bo mester a bisa caba den bo introduccion. Pa papia di un topico cu hopi bia nos ta neglesha of nos ta push un banda pero ta un realidad cu ta existi den nos comunidad di Corsou tambe y rond mundo y p'esey nos tabatin cu para ketu riba e fecha dies di september. cu ta Dia Internacional di Suicidio y Prevencion di Suicidio. Dirkly, bo bini ta puntra of bo bini ta haci e pregunta, con bini hende ta yega na suicidio? Si nos scue merca mes hopi bia bo ta tende cu studiantenan a tira dosente of alumno y despues nan mes ta mata nan curpa paso esey tambe ta suicidio pero hopi hende ke sa con bini e ta cuminsa na unda ta cuminsa y con bini hende ta yega y nan pa hacie paso hopi hende por dicié tin yen pregunta pero nan no sa con pa haciele. Bon. Ok, ora nos wak sisi Dios, sisi ta ta un acto cu un persona ta tuma e decision na e momento cu e no ta mira solucion pa situacionnan di bida cu e ta hañ'e den dje. Bo por coge situacionnan riba diferente nivel, for di personal, laboral, familiar of perdida di un ser keri cu e no por deal cune of Situacionnan por ta di malesa cu ta pone cu e hende no ke biba pa deal cu e malesa. Te mantin yen factor. Ora bo wak diferente paisnan di mundo, lo mitad cu e Merca, ta unu cu si sido ta algo cu ta worde tuma hopi hendenan cu ta bola for edificio, hendenan cu ta tira na mes mata of nan ta bebe algo. o pa koe Hulanda, Hulanda ta konosí pa e hulamentu di lati trei. Ora mi tamba, mi tabata na Hulanda dos aña pasá, mi ta kòrda den trein bayendo diferente lugar ku mi mester a bai pa trabou, derepente bo ta tende nan ta bisa bo e trein tin ku bira òf e trein no ta sigui den mesun direkshon pasobra un persona a kaba di pula di lati trein. Te men. ta un akto di suisidio, ta kosnan ku ora enenan no ke pei mas òf no por dir ku situashonnan ta tuma. Den e kultura di Karibe, e ku e un isla manera Trinidat i Tobeigo, e komunidat hindu hopi bia e muchu muhé i e muchu hòmber ku ta wòrdu fòrsá pa kasa ku un hende ku nan no ke pasobra un kasamentu a wòrdu reglá for di nan nansementu ku ta ku X persona tin un kas, ta tin un repersona ke tin un kas kuné pa presta kuarenta, trinta aña mas grandi kuné, tin di haber ku plaka, tin di haber ku kondishonnan ku famianan a mara nan na dje, am bo ta haña e mucha yòina aki ta horka nan kurpa òf nan ta bebe un likidó ku ta wòrdu po, kòhor ki ta wòrdu prohibí pa bende na dren di aktividad mas gran masòr, ku ta algu ku nan ta usa pa yega den mashina di kòrta yerba pa mata insektisida. Konsi otro paisnan ku hendenan ta bebe kos pa na mata nan kurpa? Ke men di? Den diferente pais i lugarnan di mundu hendenan ta hasi e kos aki, anto ini nan tine tambe komo un kreensia. Por ehèmpel, den e kultura hindu, Si un hende horka òf komete suisidio, nan ta kere ku e ta reenkarná den un mata, un bestia òf algu. Te men di bo tin ku wak kon kada kultura ta dil kuné. Pero si nos keda para na e punto esensial, suisidio ta algu tristu. Ta algu ku tin di aber ku e mente di e persona. Na e momentu ku e mente di e persona Ta konvensí ku ta esei ta e solushon. Ta konvensí ku esei ta e akto ki tin ku hasi pa e por trese un solushon den tur kos den su bida. Anto hopi bia e no ta trese niun solushon, simplemente e ta kaba ku bo bida. Den kualke forma ku bo kier di e por ta horka, bebe remedi, bira bo mes mata, òf bula dilanti algu òf bula fo'i algu. Ke mendi ta e momento ei ku bo ta bisa tur lus ta paga, tur kos ta bira skur ku e hende aki no ta mir'é mas. Tin hende ta krea henter un show rònt di bo pa bo keda ku tur kos ta okey, pero tras di henter e kòrtina ei tin un kantidat di kos ku ta pone e hende ki ta no sigur di su mes E ta desbalansá, e ta biba ku depreshon tin dia depreshon króniko. Am, Nos konosé bullying ta un dje kosnan ku por kondusí hende na mata kurpa. Si tur dia un hende ta wòrdu tintá, un hende ta wòrdu di pès, anto e no sa kon dir kuné, anto e no tin apoyo tampoko di otronan rònt di dje pa dir ku esaki. E tin ora, ora e hende haña apoyo mes, Si su mente ta convencí cu ta suicidio ta e solucion, Jeremy cu un dado momento e ta comete, e ta hacié. Pasobra ta casonan cu mi mes a mira cu bo ta papia cu un hende pa kere cu bo a soluciona e problema Dos tres dia despues e hende ki ta mata su kurpa, e hende ki ta komet'é suisidio. Pero tin hende tambe ku bo ta yuda nan di tal forma, guia nan, hasi terapia ku nan i nan ta lubidá esaki kompletamente i nan ta kohe riendasnan di nan bida i nan ta sigui padilanti. Pero suisidio ta un enfermedat, nos tin ku bisa ke ta algu ku ora e mente di e hende no ta funshoná mas, Anto e fin por pone. Awor e pregunta ta, Nos ta rekonosé ora un hende por tin e inklinashon? Nos ta rekonosé ora un hende por ta papia sierto kosnan ku ta indiká ke sí? Nos ta tuma na serio ora un hende ta keda ripití sierto frasenan ku un dado momentu nos ta bisa dikon, pa kiko? Of nos ta kla pa bisa, Ai, ta loko e ta, ta joke e ta hasi. Of ora nos bai un tiki mas riba e parti religioso, ku nos ta bisa, Dios ta kastigá bo, kòrda bon, esun ku mata su mes ta bai fièrnu. Sakinan ta kosnan ku hopi biaha komo hende nos ta duna na kontesta sin para ketu ku nos por ta

ku ta lantando kabes basta haltu i no esei so i e bullying ku ta pasando na skol ku ta firma e kos ta bai rònt òf tambe ku ta ku tambe ta saliendo awor aki salú mental anto e kos di mas kruel tambe ku Mi ta corda ma wak un programa di Caso Cerrado cu mi no a para kiet riba dje, cu ora cu e hende ta besi sex intimo e cos ta sali den publicidad. Tur e cunda e ta buta cu e hende ta yega no e ta bay mata su curpa. Ora cu ma wak e caso ey mi di hallo Min pensa esei tambe. Si e ku a tin hopi situashonnan ku kisas antes nos no tabata pone atenshon riba nan, pero ku aworaki a bira situashonnan agudo ku ta kondusí un hende na kometé suisidio. Manera bo mester kabe bisa e forma ku awendia nos ta abusá di privasidat di otro. Den e sentido, un hende ta kompartí algu íntimó ku nos, nos ta di por ke e e e e parti di konfiansa, e parti di konfia un hende, kere den un hende, lo ta eksistí shen por shento mas. Pasobra hopi hende ta habusá di konfiansa di otro òf usa otro pa nan benefisio. Anto esaki nan huntu ku bullying, huntu ku depreshon, huntu ku malesanan manera HIV ku bo a bisa o ta un kanser tambe, bo por por ta huega den situashon terminal, anto e mester disidí ku e no ke pasa den e proseso largu ei. Ke men di hopi di e faktornan ku ántes tambe nos tabata neglishá òf heret a bisa e kos kasa bia, manera awendia Cuantu un mucha di edad entre sero pa dies aña o bou di dies aña ta bisa, Ay, mi mari por muri, y asina bo sa scapa di mi. Pakico bo ta laga mi nance mi? Cosnan cu hopi bia e mayornan ta tum'e di un forma manera cla pa crite e mucha bisita kico e kensnan cu bo ta papia, loco bo ta. Pero nan lo ta para ketu na e situacionnan. ku por tin den kas òf pa bo di kas ku ta pone e muchekí usa e tipo di argumentunan aki di ke mata su kurpa mara e por tei mas mara e no a nanse mara bo sa a laga mi muri asta tu si ka mucha i hóben pasobra tin ora e kondukta e komportashon e forma di handa di esun adulto ku ta responsabel pa e muchekí no ta esun korekto Ok, cuanto mucha ta sufri maltrato di wordo ofende den e sentido bo ta kens, bo ta parse bo tata, am sa si mes malag'é pero bo ta igual kuni, bo ta met mal sanga kuni, ha? Of of of mamanan ku ku ku ta insulta nan yu muhénan di un cierto forma, ok, of rumannan Cu ta kere pasobra nan ta ruman homber nan por abusa di e ruman muhe di un forma cu e ta sintia menos ok of tambe mescos e mucha homber cu ta wordo hinca den un huki pasobra e ta diferente for di su otro rumannan ok e ta diferente pasobra kier tambe ta un cos awendia e diversidad sexual tambe ta un problema cu no ta tur hende ta dil cu ni autoridad ta ACT anto nan ta coe esun cu ke caliber, cu ke manifesta ken e ta den ke di un hoekie antes ta comete suicidio. Anto tin mamanan cu ta bist esey, tin mayornan cu ta bist mera esey. An si si si si si mi ta sa cu ta gay bo ta bin, lo ma mata bo. Prome cu bo nanse of mira di awo an pa mi pande bo por muri awor aki. Paso mi no tin yu. Anto bo ta puntra bo mi. Kon muhé di por a karga un barika, kria un yu, anto awor ku e yu ta dismanifestá ken e ta, pa abo ku esun ke ta konfia por yud'é bota binka tipi kos naki. Anto asina tambe nos por keda ripití den e komportashon adulto tambe. Den e komportashon adulto tambe, kaminda manera bia pasá nos ta papia di e problema mental, salú mental, salú mental di hende hòmber. Kuantu hende hòmber ta An pasa di situashonnan perfedo aworakí di abuso di wòrdu usá i no ta tene kuenta kuné i no tin un lugá. Nan ta sinti ku nan ta wòrdu menospresiá. A Kòrtu e nòmber ku ke ta parti di bida di e nan yu e e muhé no ta duna nan un chèns. E kosnan akí ta kosnan ku ta frustra pa kompra e ta kosnan ku ku di un forma por kontribuí ku muhé ta kansa Anto e ta mira suicidio como un solucion. Mesfor sabi cu e hende muhe, e hende muhe cu ta pasa den abuso, maltrato, ok, cu cu cu toch tin un keda biba den e situacion mi pasobra e no tin otro forma of e ta proteca su yunan. Pero kisa mi pregunta den momento cu esa mi ta mira cu tur cos ta bira oscur, anto suicidio ta bini riba mesa como e opcion. Pa comprende, cuanto bia nos ta tene hende a kore subi brug den Viana pa bula, ta tin di nan ku un hende a logra papia kambia su idea, pero den e aranki ei di para outo, kore i bula, nos ta puntra nos mes, Kiko a pasa den e su mente? Kiko a pasa den e su mente ku n'e momento ei ku kos el a mira, kore, subi brug, para e outo ei, bula? Pula den e abismo mi bai cay den e laman e cor. Ok y ta pesey mi ta bisa hopi bia am nos ta neglisha suicidio nos ta cla pa filosofia di un forma usando religion y losando cosnan cu no mester wordo usa na e momento ey al contrario nos mester tin mas empatia pa skucha, tende i wak kiko ta pasa. Kwan e neglishiamentu ku nos tin di hende, e no tin kunis ku hende, e no tin kunis ku doló di un hende, e situashon ku e hende ta den dje. Nos ta biba den un mundu ku kada dia kurason di hende ta bira friu. Kurason di hende no tin sentimentu pa otro su doló. Nos a manera doló di otro a bira e comedia nobo pa sinta hari den un teater di dje. Ok, t'e forma di bai chèkchè over di otro hende. Un muchu muhé cu por ta a namorá, a stima, awor ta entregá un gai e parti budica di dje ei cu ta su virginidad, anto pa despues e mir'e lei riba. social media como si fuera ta un un prostituta e ta. Bo ta makina bo esei? Of un mucha homber cu nan a coge den un gang anto si cu nan ta trap e cos ta nan tur a abusa di dje y a pone awor e e pobre mucha homber a worde tilda di ta homosexual por ta e no ta ni esei ta abusa nan abusa di den grupo anto tur e cosnan aki ta Personan ku hende ta karga, anto si e no tin kaminda ku e por papia di nan haña yudansa di nan, suisidio ta bira e opshon. Suisidio ta bira e solushon ku e hende ta mira. I e por kuminsá poi na kas i e por kuminsá pafó di kas tambe. E ta p'esei mi ta kere den un mundu ku ta asina sin kunis, sin heful, asina materialista, asina di un forma ku ta hende ta wak den mi so i no tin kunis ku otro, mi ta kere e problema di kada dia, kada añ ta bira mas tantu. I manera sifranan ta mustra mundialmente e ta subiendo kada dia mas. I un grupo ku sigur e ta sobiendo hopi ora aki ta e grupo di e neomber. Un grupo ku por ta hopi di nos ta pensa, Hende homber, net hende homber ku mester fuerte, hende homber ku mester kiko, hende homber ku mester. No! Nan tambe ta hende. I awor aki suisidio a bira un di e kosnan ku e hende homber tambe ta mira komo solushon. tambe ta mira cu si, pakico no? Si mi ke caba cu tur e cosa di si, si mi no, si mi no deita mas miho pa, pa bida sigui, anto mi ta ke ke? Mi ta caba cu mi bida. Bo comprende? Anto, e ora ey, bo ta keda puntra bo mes, e ora ey si nos ke bay busca pa sa ta dicon nos ke wak cu tin cas pa ta keda tras, nos tin gani wak cu di telefon cu tin algo cu guia nos pa kico e mencia. Anto biblia ta dici cosnan di mil y un factor ta pasa rond di nos, pero tin di nos ta un naciego, tin di nos ta kere cu ta un joke e ta of e hende no tin eer di nganea atencion, hasi e palabra aki, e hende ta busca atencion. Esey ta esey, hopi hende ta busa tambe ma ripara ora cu hende Por hende a yega, por esacas el a tuma medida pa tuma tuma fin na su bida. E prome cos cu bo ta mira ta sali riba comment, pasobra e cos di nos ta bon den dje. Hende ta atencion e ta aki, atencion. Dia cu e dia cu e tabata malo, cu ta e tabata busca atencion, yo ainda no tabata tape. Exactamente, bo a comprende pasobra yo kere na e momento cu un hende mata su curpa, No. Concepcion Martin, Te labat'é caba. E atencion mester a wordo cu ta promé. N'e momento cu tabata manifestá cosnan cu algo no ta bon. Wak Gret, Ma ami no ta hando n'e trabao aki como un psicosocial terapista pa parti di prevencion di suicidio. Probé como un gatekeeper cu tabata duna asistencia pero awor aki como un psico un psico social terapista pa prevencion di suicidio. Mi a bira un hende cu awor aki mi ta masha cauteloso cu tur comportacion di hende. Ok. Un hende por hari di un forma cu mi ta bisa epa e hari aki no ta di corazon. E hari aki ta un kamoflá pa mi por kita mi mente te riba dje òf no pone atenshon na dje anto pa despues e bin ku sorpresa. Bo ta bira kouteloso, bo ta bira konsiente ku hende por hasi un teater bo dilanti anto despues hasi loke nan ke hasi. Bo ta bira konsiente kiko bo ta papia tin ora ku un hende ku sin bo sa bo ta habri e kaminda p'e hasi e kos ku e ke hasi. Un kantidat di hende ku ke kometé suisidio no na titán nan tin nan haramennan kla kaba pa hasié. Nan lo ta bai bisá bo. Un hende ku bisá bo ke te mata su kurpa, parak'é tu? Pasobra bo ta efektá e promé wòrning. E promé wòrning. Anto si bo ta bisa ta atenshon e ta buska, tur n'e atenshon. Anto wak dikon e ta bis'é. Pasobra si e bisá bo dies biaha, Anto bo no a para ketu na dje, anto e di dje, Djesun, bia, bo lanta tende ku nan hañ'é koloká, òf nan hañ'é a tira un bala den su kabes, òf nan hañ'é a bin di bebe un hunter un pòchi di pup urchi pa neglishá hopi tempu, pa neglishá hopi tempu. Anto i nan e kos ta sinta. Anto si nos ta biba den un mundu ku e parti di sintimentu pa otro no ta existi manera antes, anto nos ta neglijando hopi hende. Nos tin hopi hende cu ta potencial cometedonan di suicidio atacando rond di nos cu nos no sa. Con nos no ta pone atencion na nan, anto ta ora e cos pasa anteorei taban busca pa sa kico tabata pasando. Ok, e salud mental di nos comunidad ta bayendo hopi atras, anto esaki a cambia fe despues di binti binti. Bo hoben a pone hopi yende den un posishon ku nan a kuminsá realisá hopi kos ku ta pasa rònt di nan. Anto tin di nan ku asta dia djawe no por dil ku mi, no por dil ku e pèrdida di trabou, no por dil ku e pèrdida di un bida ku nan tabata hiba na un alto nivel ku awor aki nan tin ku konformá nan ku salario mínimo, ku nan no por biaha, sali, manera nan ke, kambia outo kada temporada pasobra. A Bo ku ora ta bai unda di e salario pa paga fiansa òf e hipotek? Kuantu hende a pèrdè nan kas? Kuantu hende a pèrdè nan kas? E kas ku nan a konfia ku na final di tempu nan ta bira grandi den dje anto nan lo por pas'é pa un yu ku nan tin. Oke, hopi dje kosnan aki ta kosnan ku ta traha ku hende su emoshon, bueno su sentimentu. Nos por bisa hende ta suak? Sí, tene tene ta suak na mente, tene ta suak na nan sistema di disku kosnan, pero e ta un realidat. Anto e realidat ei nos tin ku siña fe'se, dil kuné i buska solushonnan a largo tiempo ku ta hiba e hende na un komprondementu.

E hende ki mi, manera na bisa, ami ta un gatekeeper, mi no sabe, mi ta yuda, pero mi ta keda pas'é, por ehèmpel, pa abo ku tin mas eksperensia. Pero bo ta haña bo ke hende ku no ke pa bo, pa otro hende kai den su, su, su asuntu. E ke pa abo hèndel kuné. Anto, am, mi mester la hèndel keshon akí, no? Paso, unu, E tabata el a haña sa ke el a tin hiv. Dos, e no sa ken p'e konta, paso su bida ta hopi sekresia. Tres, e no e ta biba na Hulanda, e luga ta strese. Tin hopi faktor ku E hende ki ta kier a kita su bida, mi mester la papia con he, mi mester la kico, oh. Anto despues ora mi a bin realisa, alcohol tambe tabata ta e asunto. Ora ke, ora ke bebe e no ta su mes, e ora ei e ta bira mas extremo, ke ta drenta pa, hallo, mi ke kita mi bida. Anto bo ta bo ta keda den un un den un un abo ku ta yud'é ta keda den un strès pasobra bo bo ta bisa el a bebe bamba bo bai buta mas energia pasobra awor mi por pas'é pa dòt mi pasobra ein no ke atendé ku otro hende e ke atendé ku ami pasobra ta ami el a konfia e kaso ei e kaso ei no dòt li kon un hende por hèndel kuné. Paso e hende ki no ke papia ku otro hende. Wak, den e kaso aki ta trese un punto, un punto esensial, konfiansa. E hende den e situashon ku e ta, den e situashon ku e tabata ta i e ta abo a bira e hende ke na konfia. Oke, bo a bira e hende ke na konfia basá riba e forma ku bo a atendé kuné, e forma ku bo ta uni e atenshon i e forma ku bo a habri e kaminda pa e por kana yega i duna bo e konfiansa. I ta bira difísil pa un otrende drenta. E úniko manera un otrende por drenta ta ora abo ku el a konfia por mustr'é ku abo por yuda te tal ekstremo Anto e mester wòrdu yudá di otro forma pa e por haña e yudansa ku e sintimentu di mata kurpa ta kita kompletamente. Pa komprondé, pero si e mes ku e su sistema seré, ku e no ta laga ningún otro hende drenta, esaki ta e señalnan ku lo por keda haña, ku lo por keda haña kada bia ku e ta ora e momentu òf e situashon presentá ku e tin ku dil ku sierto kosnan, den kaso aki nos ta papia di su status di hiv, ku e ta mira e alkohòl komo e solushon n'e momentu ei pa lubidá, pero na mes momentu e alkohòl ku ta kita su su su poder di di tin kontròl riba su mes i su bida, ta pone ku e sentimentu di mata kurpa t'esun ku ta bin dilanti. Ok ando ban pa abo awor ban bole papia ban bole gané ban bole la mi comprondé pero mientras tanto cu e mes no abi su mente pa un ayudo mas profesional un ayudo mas profundo y tin e caso aki cu e tambe ta mira cu si e ke wordo yuda e tin cu wordo anverwijs pasa pa un profesional mas mihó pa asina e haña e ayudo. Bueno, bo sa, Hopi bia, bo di s, bèrdat, ujú. no solamente den e kaso aki, den hopi otro kos tambe, esei ta e kos ku ta stroba un hende di yega na haña un yudansa kompletu. No ta bo falta, ta e hende mes ku ta kere ku abo ta e solushon di tur kos. Kaminda, nò, bo tambe, den loke b'a siña, den loke bo a wòrdu prepará, pa wòrdu prepará te na un sierto grado. Pa komprondé anto ta pelei di un otro hende na un otro nivel pa tuma over i bai den e parti terapéutiko ku e persona, pa e persona por komprondé ku no ta solamente e hende ku ta skuchá bo, ku ta papia ku bo ku ta laga bo algu mes, pero awor nos tin ku ban dil. ku kada situashon riba su kurpa. Nos tin ku ban dil ku alkohòl ta un problema pa bo. Nos tin ku ban dil ku bo no ta apseptá bo status. Nos tin ku ban dil ku den bo mente ainda ta biba e posibilidat di kometé suisidio. Anto esei ta e kos ku nos ke pa sali kompletamente for den bo mente. Pero un kos mi ta bisa si, mi no ta gaña. Awor e ke e ta hopi e ta hopi mas sigur di su mes, e no ta bebe mas, hasta el a tuma e desishon, el a slag, kende sa el a gradua na Hulanda, anto el a bisa tambe ke e ke sali for di Hulanda pa e bai bek su isla natal, anto pa e sintié mas na kas, anto bo sa tur ora e ta bisa mi tambe, Hòmbu, danki pa. e pasenshi, e e e e komprendementu ku tur kos. Anto tur awe mi ta bis'é, Bo sa e don ku mi tin? Un ta por nada Dios a duna mi. Mi ta yuda, mi ta yuda te kaminda ku mi por. Pero mi a splik'é, mi di kuné, Kòrda si, e paso ku bo a tuma aki ta un paso hopi serio, ku tur ko awor aki e no ta sali hopi, e ta sali si, e no ta sali hopi E no e no ta anto asa ma bisé tambe mi di ku ne wak ken ta bo amigunan paso ora bo ta den doló nan no tei ta ora ku bo ta bebe e ora nan tei anto el a habri su mes kompletamente ku awor aki e ta mira e kosnan otro manera nan ta bisa ku Exactamente a e pero tin e tin hende ku ta kèr p'e. Exacto pero e punto central aki ta Den e transformashon aki, den e kambio aki ke persona a tuma pa su met i realisá ku sierto kosnan, ta un dje puntonan ku ta pon'é yega na e debilidat di mira alkohòl komo un solushon i e alkohòl otro kosa ta bin. E persona aki tur e desishonnan ku el a tuma ku ta positivo pa su met, su futuro i desaroyo ta bon pa semper. Laga e persona ki ta ku unda ku e bai e mes tesoro di por tin un hende profeshonal, den e kaso aki un sikólogo, un sikiatra, ku e por bai seka dje. I lag'é komprondé ku e no ta bai seka dje pasobra hende ta bisa ta loko bo ta. Nò, e ta bai seka dje pasobra e ta uche formanan ku e por haña guia, sosten i apoyo pa sigui padilanti. pasobra nos tin ku kòrda kada kambio ta bini ku su kosnan. Anto den e kambionan ei tambe por krea otro situashonnan. Pero si e hende sa ku eifo tin otro profeshonalnan ke por aserká esaki ta yuda en grandemente ku e ta komprondé ku si akaso un situashon presentá mi tin ku aktua den forma di buska un hende ku por ei i por sostené. Nos a tika di tal importansia pasobra nos ta bisa, Am, bo tin ku moni tuma. Oke, am, ta despues di algun aña ku e hende ta stabil bo por bisa e ora ku e hende a sali for di e krísis aki. Cu ke cu por bisa cu lo sali for di crisis? Lo tin mas control di su bida, lo tin mas control di tur cos cu ta pasa rond di dje, a lo ta mas consciente di cosnan cu por ba coho cosnan cosnan den su bida y hasta e cosnan cu por bay robes, e ta consciente pero e sa con handele. Ta mira di ese ta mi conseho cu mi ta duna na abo pa acaso si bo papia ke hende aki a laga e hende ki sa, ku e siguiente añanan ku ta bini ta e añanan ku ta bai wak kon es kon e ta hèndel e situashonnan di bida. Anto esei ta bai duna un muestra di ku el a tuma kòntròl di su bida. Anto esei mikimente ku tin hende ku tin e boluntat ku ta realisá ku ta bira konsiente ku suisidio no ta e solushon i donde caminda, anto e hendenan di ora nan habri nan mes pa ayudo, habri nan annan mes pa terapia, habri nan mes pa bay te cu profesional, nan ta wordo ayuda i nan ta perde e completo sentimento di suicidio den nan bida. Te men di no laga nos wake di e parti negativo so. di e kosnan ku bo pasa i di e kosnan tristu, pero nos por wak tambe ku den si den den e kasonan di suisidio tin hende ku a kita kompletamente ku de sintimentu, tin hende ku awe ta profeshonalnan, a hendenan ku tin famia, hendenan ku a kasa, hendenan ku tin pareha, hendenan ku a tuma ful kontròl di nan bida. i nan sa kiko nan ke i nan sa unda nan ta pará. I nan sa ku kualke situashon di bida ku presentá, kiko nan tin ku hasi, unda nan tin ku bai i unda nan debe buska yudansa i apoyo. P'esei mi ta bisa e oportunidat ei pa tur hende di por kita por e sentimentu di ke kometé suisidio. Pero na e momentu ku e hende hasi esaki tambe i e hende rialisá esaki, Esunnan ku ta ròmpi dje idea kaso aki amo ta un un ehèmpel di loke pa kapin trese awé dilanti. E hendenan ku ta keda rònt dje hende aki tambe mester yuda i kontribuí di un forma pa laga e persona sinti ku e tin apoyo, ku e tin sosten, ku e tin motibu pa ta na bida i disfrutá di bida. Ora esei ta e punto. E den e túnel ei e lus a paga den dje. E hende no ta mira e lus den otro banda. Anto ora e tiki lus chikitu ku ta bria ei ta e punta final, kuminsá krese bira grandi, ei ta e oportunidat ku e hende ta bai aferá na bida, hende ta bai aferá ku mi no a hasi e bon solushon. Pero tambe nos tin esun nan ku e lus ei ta paga kompletu. Anto e ora nos ta bisa, Ya, nan no t'ei mas. Pero estunan ku mira e lus ku ta kere den speransa i ta kere ku tin solushon, si nos por saka un man di yuda, laga nos saka e man sinseramente. Pero mi ta spera fin ku hopi di nos ku mi ta bira mas konsiente aworakí deh'e renderá roba tin nos, kuminsando fo'i na kas, na nos trabou, den nos grupo sosialnan, pasobra hopi di anos tin hende ta sinta, ta hari, ta bebe, ta gosa, pero bo no sa berdaderamente ku e gosadera ei di bèrdat ta duna nan felisidat ò ku tur kos ta simplemente un maskarada. Anto nos tin por kuminsá bira un tiki mas atento. tin di kibá empatia, pasobra tin mil i un forma di kondusí ku hende na suisidio òf laga un hende mira suisidio ta e solushon. Palabra, forma di trata, gestonan, e forma ku nos ta reakshoná riba sierto kos ku hende ta bisa, te mester nos tin ku ban bèk na ses hende i tene kuenta ku otro. e ta kere fin den punto kardinal, tene kuenta ku otro. Pasobra den nos kasamen nos por tin un hende ku tin años ta kana ku sentimentu di mata kon ku ku kulpa, pero kisa ainda un di boso den e kas tin no a bisa e palabra mágiko ku ta prende e boton Ya, e lus a paga komplet. Kemen di, Am, mi ta haña hopi bon ku bo ta trese e topi kos aki dilanti, pasobra hopi bia komo hende nos ta biba pa biba, anto nos no ta para ketu ku den nos propio kas por tin situashonnan ku nos ta neglishá, ku nos ta tuma komo, Ho! Asin e ta. Asin e ta. E ta no wòrdu pa puni. Asin e ta. No, Shona, e ta asina ta no. No, no durmi asina. E nbestiga ki ta pasa. Wak kiko ta pasa. Pone atenshon. Pa despues bo no tin ku bisa ta atenshon el e ta buska. Pasobra ora bo bisa esei ya kaba kalas kaba. Pasobra awor e tin Do atencion riba locual cu Rila haci. Dudley, Den e parti di e clausura aki, nos no ta bisa conseho, pasobra e dia di di suicidio bo no por duna niun hende conseho, pero bo por duna un hende un tip pa e hende por tin cu pa bisa, Hey, tin hende pa yuda bo, no stay pa yuda bo Con nan por haci tuma contacto cu bo of tuma contacto cu e organisacion cu bosnan tin pa e hendenan por bisa, Hallo, nos t'e brasa habri pa yuda bo si bo no haya yudansa seca otro hende. Ok, mi ke finalisa cu dos mensahe. E prome mensahe mi ke dirigie na tur hende. Nos ta biba den un mundu ku kada dia ta mirando mas friu, na sentimentu, na trato ku otro, na e forma ku nos ta dil i handa ku otro. Laga nos ban ta un tiki mas koudeloso, laga nos ban tin un tiki mas empatia, am, rèspèt i komprondé situashonnan. Laga nos tin mas komprehshon ku otro, pasobra kada persona ta un mundu. Cada persona su mente ta un mundo. E hopi biaha loke bo no ke pa bo, bo no ke pa otro. Pero hopi biaha e palabra e nos ta tende pero e nos no ta haci caso di dje. Anto mi ta haña a yega e momento pa nos ban para ketu un rato y wak con nos ta hende cu hende rond di nos. E persona cu ta cana ki sentimento. e persona ku ta sinti e sentimentu i e persona ku ya kaba a disidí ku ta seita e kos ku e ke hasi pasobra e no ta mid'é mas. Na abo, sea hòmber, muhé, hóben, adulto di edat avansá, mucha, tur, si bo mester di un ohido, si bo mester di un hende pa skucha, nos t'é. Nos t'é. Simplemente yama sinku djes tres, cuarenta y dos, cuarenta y tres, anto e ore y e persona na e liña di telefon lo tuma bo datonan y ami lo treta. Pero no pèrdè speransa, suicidio no ta e solucion. Bida ta bala pena bibé cu tur su situacionnan ke por bin cu mi. Dudley, masha danki mes un bia mas, un bia mas danki pa pa bo tei pa siello dje tema nan aki paso e tema nan aki tin bia ta un tema basta pa felu y nos lo wak atrobe cu si no tin nada cu pasa of tema nan cu ta hala atencion cu spera cu tuco cana bo nos ta nos ta keda cu tin cu yamaba atrobe. Mi ta kere semper mi ta disponibel pa papia pasobra papia ta un dje kosnan ku nos tin ku sigui hasi riba tur e topikonnan aki pa asina nos komunidat kada dia bira mas konsiente i realisá ku nan ta realidat. Si nos keda sin papia di nan, nan ta bai drumi anto tur e ta kere ku nan no ta eksistí, anto ora bo a ña bo puñinta Scocuri tras di otro, tur hende ta cuminsa alarma e ori y tur hende ke punta di con y pakico. Pero nos tin cu sigui papia. Anto mi ta haña cree cu via di un plataforma di Positive Media tin e espacio pa nos papia over dje topiconan aki y otro topiconan mas cu mi ta kere ta yuda informa nos comunidad, educa nos comunidad pa nos comunidad sa comprende. Dudley, Pasa un felis anochi, nos ta tende trobe un bia mas di otro. Danki, felis anochi na bo i bo oyentenan. Sí, esei ta Dudley Ferdinandez ku ta eksperto i e ta duna guia tambe pa e hendenan ku tin ku ta pensa pa nan mata nan kulpa òf tuma desishon pa kita nan kulpa. Manera bo sa mes ta tende, yama sinku dies tres kuarenta i dos kuarenta i tres Buska yudansa. Tin hende t'ei pa yuda si bo no ke bai serka otro persona òf si bo no ta sinti bo konfortabel serka dje. Nos a yega na nos parti final. Danki pa mira nos, danki pa share. Nos ta mira otro bèk mañan ku Dios kenda. Nos hendenan tambe di Instagram, Facebook i tambe YouTube. Danki atrobe un bia mas. Mis deskulpa ku mi no a bisa for di na kuminsamentu, pero nos t'ei e video aki bo dañ'e riba YouTube.